Schéin, datt der rëm dobei sidd, an zwar am zweeten Deel vu Wéi ass d'Verfassung entstanen? Am éischten Deel hu mer déi éischt dräi Verfassunge gesinn. Dir erënnert Iech, Déi éischt war jo eng hollännesch, well de Wiener Kongress d'Land dem hollännesche Kinnek geschenkt hat. Déi zweet war dunn eng belsch, well mer bei der belscher Revolutioun matgemaach hunn. An déi drëtt war dunn endlech eng lëtzebuergesch, zwar well de Londoner Vertrag eis Neutralitéit huet misse festhalen. Bah, nu gouf dann dovunner profitéiert, fir eis endlech eng eegen Konstitutioun ze schreiwen. An eiser éischter Verfassung ginn d'Lëtzebuerger nach als Untertanen oder Sujete bezeechent, net als Bierger. Mir schwätzen hei vun enger strikter Verfassung, well se dem Herrscher méi Muecht gëtt wéi dem Vollek. Et gëtt keen Zweifel dru gelooss, wien de Chef ass hei, an dësem Fall de Roi-Grand-Duc, De Wëllem den Zweeten, firwat soe mer Roi-Grand-Duc? Majo, well en déi zwee Titelen huet, déi zwou Kapen, eng Kéier als hollännesche Kinnek an eng Kéier als Lëtzebuerger Grand-Duc. Dowéint gëtt bei eisen éischten dräi Grand-Ducke, Wëllem I, Wëllem I, Wëllem ii, Wëllem iii, vu Roi-Grand-Duc geschwat. D'Joer 1848 gëtt an der Geschicht gären als Fréijor vun de Vëlker bezeechent. Et gëtt iwwerall an uechtert Europa Opstänn géint d'Monarchie, an Däitschland, Frankräich, Italien, Éisteräich, an hei ënne gesitt der en zimlech romanteschen Tableau, dee weist, wéi déi europäesch Vëlker mat vill Hoffnung Richtung Fräiheet, Emanzipatioun a Selbstbestëmmung marschéieren. Och zu Lëtzebuerg gëtt et Onrouen an eenzelne Gemengen, déi néiergeschloe ginn. Am grousse Ganzen ergëtt sech net vill aus de Revolutioune, muss ee soen. Awer eng Rei Länner gi sech wéinstens eng nei a méi modern Verfassung. An dat ass och zu Lëtzebuerg de Fall. Et ass nach ëmmer de Wëllem den Zweeten, dee vun Holland aus eis Geschécker leet, deen, deen eis och déi éischt lëtzebuergesch Verfassung ginn huet, déi drëtt am Ganzen, ma elo mam Fréijoer vun de Vëlker fäerten, datt d'Guillotine erëm ausgepak gëtt. Jiddefalls fanne mer an dëser Verfassung, déi dem Vollek, also der Chamber, méi Muecht gëtt, dowéinst nenne mer se liberal, am Géigesaz zu der strikter, schonn eng ganz Rei modern Prinzipien wéi d'Gewaltentrennung, d'Gläichheet virum Gesetz oder d'Konstitutionalitéit vun der Monarchie. Wat bedeit d'Konstitutionalitéit vun der Monarchie? Abee, Dir wësst, datt mer an enger konstitutioneller Monarchie liewen. Dat ass eis Staatsform. Domadde sti mer an Europa awer iwwerhaapt net alleng, ganz am Géigendeel, d'Belsch, d'Holland, Spuenien, Dänemark, Norwegen, Groussbritannien, Schweden, dat sinn alles och konstitutionell Monarchien, a jo awer trotzdem och Demokratien. Et gëtt zwar nach e Kinnek oder eng Kinnegin oder e Grand-Duc, a si oder heen gëtt och als Staatschef bezeechent, mee huet awer keng politesch Muecht méi. Dëse Monarchen hir Aufgaben, formell Aufgaben, sinn an der Verfassung festgeschriwwen a se däerfen och just dat a soss näischt anerers maachen. Wéi eng Aufgabe kënnen dat sinn? Majo, eise Grand-Duc zum Beispill, deen ass zoustänneg fir d'Ënnerschreiwe vun den Normen, wéi international Verträg oder Gesetzer, Reglementer, déi awer ëmmer zesummen och mat engem anere Minister ënnerschriwwe ginn, deen d'Responsabilitéit iwwerhëlt, oder och déi feierlech Nominatioun vu Leit, woubäi de Grand-Duc net decidéiert, ween en nominéiert, e kritt eng Lëscht an déi Leit ginn dann nominéiert. Am Géigesaz dozou gëtt et och nach déi absolut Monarchie oder den Absolutismus, wou de Monarch nach alles däerf, an där gëtt et hautzedaags och nach, Saudi-Arabien, Oman, Brunei, Mee och hanner hei an Europa, de Vatikan. Déi mannste Leit wëssen, dass de Poopst och nach eng zweet Kap huet, nämlech als Kinnek vu Vatikan Staat. Hei gesitt der dës zweet Verfassung, nach zweesproocheg, déi franséisch Verfassung schonn a moderner Schreifschrëft an déi däitsch Verfassung am Kurrentschrëft, net d'Sütterlin-Schrëft, déi kënnt eréischt méi spéit. Meng Bomi, déi huet nach Kurrentschrëft geléiert an hiert ganzt Liewen och nach esou geschriwwen. Ech hunn dat ëmmer super spannend fonnt, well et esou geheimnisvoll ausgesinn huet. Mir hunn also eis véiert Constitutioun, eng liberal lëtzebuergesch Verfassung. Mir si keng Sujete méi, keng Untertanen, mir si Bierger. Allerdings kann et natierlech net esou weidergoen, mat Friede, Freude, Eierkuchen, de Wëllem den Drëtten betrëtt d'Bühn. De Wëllem den Drëtten, deen hu mer net gär. Et ass e reaktionäre, peniblen, ongebilte Chauvinist, also ganz am eegene fuerchtbare Personnage. Ech wäert nach e Video iwwert eis Grand-Ducke maachen, da gitt der d'Fäerte gewuer. De Wëllem den Drëtten versicht déi liberal Verfassungen, déi säi Papp opgesat huet, jo net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee och an Holland, erëm réckgängeg ze maachen. Erfolleg huet en domadden awer ausgerechent a just zu Lëtzebuerg. An der Constitutioun, déi de Wëllem den Drëtte wëll ëmsetzen, geet d'Muecht vum Vollek erëm zréck bei de Grand-Duc, D'Pressefräiheet gëtt ageschränkt an nëmme räich Leit däerfe wielen an et gëtt e Staatsrot gegrënnt, an deen de Grand-Duc natierlech nëmme seng Paltongszéierte placéiert. Allerdéngs, de Wëllem den Drëtten kann d'Verfassung nëmmen no de Reegele vun der Verfassung vu sengem Papp änneren, vun der liberaler Verfassung also. E muss iwwer d'Regierung fueren an déi brauch den Accord vun der Chamber. D'Deputéiert sollen also eng Verfassung stëmmen, déi hinnen d'Muecht ewech hëlt. Dat war deemools eng zimlech Zwéckmillchen, zemools fir d'Deputéiert vun der Regierungspartei, déi jo automatesch fir all Projet vun der Regierung stëmme missten. Wann een an esou enger Bredouille ass, dann ass déi éischt Méiglechkeet ëmmer, d'Saach erauszezéien. Vläit fënnt ee bemol eng Léisung oder et geet vun alleng erëm fort. Dir wäert Iech wonneren, wéi dack dës Taktik beim Staat nach benotzt gëtt a wéi oft se funktionéiert. D'Chamber also, déi e bestëmmten Delai huet fir d'Verfassung ze behandelen, freet eng Verlängerung, an dann nach eng, an da kritt se keng méi, an da misst se stëmmen. Mee en Deel vun den Deputéierte seet sech, mä da gi mer mol iwwerhaapt net an d'Ofstemmung, an d'Ofstëmmung, pardon, well wa mer net komplett sinn, da kann net ofgestëmmt ginn. Wat mécht de Grand-Duc? Majo, e léist d'Chamber einfach op. D'Deputéiert kréien hire Mandat ewech geholl a si keng Deputéiert méi. Dat däerf de Grand-Duc a Krisenzäiten. An dass seng Verfassung net duerch d'Chamber geet, dass ass fir heen natierlech eng Kris. A Krisenzäiten huet de Grand-Duc vill méi Rechter wéi soss. An esou huet en elo fräi Bunn. mat der Komplizitéit vun de Feighlingen aus der Regierung, fir seng Verfassung an d'Welt ze setzen. Dat ass dee faméise Putsch vun 1856. Normalerweis schwätzt ee vun engem Putsch oder vun engem Coup d'État, wann eng legitim Regierung gewaltsam gestierzt gëtt. Hei ass et en Herrscher, dee säi Parlament stierzt. Et gëtt nach kee passende Begrëff dofir, mee vläit fannt Dir jo een. Hei ass en, de Wëllem den Drëtten, déck zefridde mat sech selwer, mat senge Riddosguirlanden an der Chrëschtdagsdekoratioun. Thu, thu, thu! Hien huet deemools, fir säi Putsch, d'Opléisung vun der Chamber ze rechtfertegen, eng Proklamatioun publizéiert, e Paradebeispill vu mauvaise foi, ech liesen se Iech vir, Luxemburger!

1868 nenne mer d'Zäit vun der Lëtzebuerger Kris an déi wäert an d'Weltgeschicht agoen. Hei d'Ausgangslag, Enn vum Nonzéngte Joerhonnert versicht Frankräich fir sech auszebreeden no Norden an no Osten, dat nennt een den Imperialismus, an an Däitschland Ech soen zwar ëmmer Däitschland, mee deemools gëtt et nach keen Däitschland, versicht zu engem Nationalstaat zesummenzewuessen a sech op der europäescher Bühn ze etabléieren. Fir jiddwereen an Europa ass kloer, datt et fréier oder spéider tëscht deenen zwee knuppe wäert. An tëscht deenen zwee Risestaaten, déi massiv um Oprüste sinn, hu mer en incapablen hollännesche Kinnek, e belsche Staat, dee mat interne Konflikter mat tëscht Flamänner a Walloune beschäftegt ass, an den Ierzestaat Lëtzebuerg mat senger ëmmer nach strategesch ganz wichteger Festung. An an der Festung hockt och nach ëmmer eng preussesch Garnisoun, déi do méi oder manner vergiess ginn ass, soudatt et fir Frankräich net méiglech ass, sech an déi Richtung, militäresch auszebreeden, ouni en oppene Krich auszeléisen, wat beim Zoustand vu sengen Truppen och keng gutt Iddi ass. Also proposéiert Frankräich dem hollännesche Kinnek einfach, Lëtzebuerg ofzekafen. An de Wëllem den Drëtten, deem seng moralesch Integritéit mer jo scho kennegeléiert hunn an deen e ganze Koup Spillscholden huet, seet zou. Dobei weess e ganz genau, wat elo geschitt. Hei ass en, eisen Lieblingsgrand-Duc, scho guer net méi esou zefridden. De Fransousen hire perfide Plang, Lëtzebuerg ze kafen an esou ni vue ni connu den Empire ze erweideren, dee flitt natierlech op. De Bismarck schalt sech an an dreet mat Krich mat den Hollänner verkeeft. Den Napoleon dräi schaltet sech an an dreet mat Krich, wann d'Norlänner net verkeeft. An zu Lëtzebuerg wëssen d'Leit net méi wouhin. Déi éischt Interesséiert sinn, wéi ëmmer, déi lescht informéiert. Mir hunn Demonstratiounen op de Stroossen, déi eng ruffen, Mir wëllen zu Frankräich gehéieren! Déi aner, Mir wëllen net zu Frankräich gehéieren! Oder, Mir wëssen net, ëm wat et geet, mee mir hunn eis gelatzt a si virwitzeg, wou all déi Leit hiwëllen. Schliisslech fënnt een eng typesch lëtzebuergesch Äntwert, nämlech Kënne mer net einfach guer näischt maachen? Iwwersat, Mir wëlle bleiwe wat mer sinn. Do kënnt de Sproch hier, dat heescht ënnert dem hollännesche Kinnek. Well, oh ganz éierlech, ech hu keng Anung, firwat d'Lëtzebuerger dat wëllen. Mir sti kuerz virum Éischte Weltkrich, mee virum Éischte Weltkrich. Schliisslech gëtt erëm eng diplomatesch Léisung fonnt, Gott sei Dank, mat nach engem Londoner Vertrag an, Juppi! Den Éischte Weltkrich virum Éischte Weltkrich gëtt verhënnert. Lëtzebuerg muss allerdéngs seng Festungen ofrappen a gëtt bis an all Éiwegkeet, wéi laang dauert d'Éiwegkeet an dësem Fall, ronn 60 Joer, als neutral deklaréiert. Domadde verléiert Lëtzebuerg säin eenzegen Intérêt, nämlech dee militäreschen. Preussen hëlt seng Garnisoun mat heem a Frankräich bleift op senger Säit vun der Heck. D'Neutralitéit muss an enger neier Verfassung festgehale ginn, a wann ee schonn dobei ass, hëlt een dem Roi Grand-Duc virsiichtshalwer Muecht ewech, fir se dem Vollek, also der Chamber ze ginn. Well soss kinnt ee jo nach op d'Iddi kommen, d'Land géint säi Gewiicht a Gouda ze tauschen oder soss eng Topegkeet. An esou komme mer un eis sechst an bis ewell och lescht an aktuell Verfassung, wou mer also haut ëmmer nach hunn. Rekapituléiere mer eng Kéier séier, Als éischt Verfassung war eng hollännesch, well mer dem Hollänner geschenkt goufen, eis zweet war eng Belsch, well mer un der Belscher Revolutioun bedeelegt waren, dunn koum déi éischt strikt Lëtzebuerger Verfassung, dat war nom Londoner Vertrag, a wou mer en Deel vun eise Lännereien hu missen un d'Belscht ofginn, fir den hollännesche Kinnek ze zëssen. Dunn war d'Fréijor vun de Völker, et huet ee gefaart, datt d'Guillotine erëm ausgepaakt gëtt, an dofir krute mer dunn eng méi liberal lëtzebuergesch Verfassung. Dann de faméise Coup d'Etat vum Wëllem den Drëtten. Mir hunn erëm eng strikt Lëtzebuerger Verfassung, geet alt erëm dräi Schrëtt zréck, wann Der esou wëllt, an dann schliisslech um Enn vun der Lëtzebuerger Kris mat nach engem Londoner Vertrag, dee virun allem festhält, datt mer vun elo un sollen neutral bleiwen, dann eis liberal Lëtzebuerger Verfassung, déi wou mer haut nach hunn. An hei gesitt der d'Original Titelsäit, op d'mannst en Ausschnëtt dovunner. Déi alleréischt Säit, den éischten Artikel seet, D'Groussherzogtum Lëtzebuerg bilt en onofhängegen, ondeelbaren, onverkeeflechen an éiweg neutrale Staat. Iwwerdeems ass d'Verfassung natierlech geännert ginn, am Ganzen 113 Mol, am Jargon seet een modifizéiert. An ewell heescht et am éischten Artikel, D'Groussherzogtum Lëtzebuerg ass en demokrateschen, fräien, onofhängegen an ondeelbare Staat. Tja, dat war jo mol guer net esou oninteressant. Zanter dem Ufank vum zwanzegste Joerhonnert gëtt iwweregens ëmmer erëm iwwer eng siwent Verfassung nogeduecht. 2009 ass en Entworf an Optrag gi ginn, ma no zéng Joer Aarbecht erëm fale gelooss ginn. Firwat ass dat esou komm? A gëtt d'Verfassung da lo awer geännert? A wa jo, wéi? Dat wier dann den Thema vum nächste Video. Dat war et fir déi lescht 3 Verfassungen. Ech soen iech Merci fir d'Kucken. Wann et iech grad esou vill Spaass gemaach huet wéi mir, dann abonnéiert iech. A wann der eng Iddi hutt, wat ech besser ka maachen, oder wann der een interessanten Detail iwwert en Thema hutt, deen der wëllt lassginn, oder soss eng Fro, eng Remark oder e Feedback,